Yn y fideo hwn, hoffwn sôn wrthych am adnodd a greuwyd gan y Ganolfan CSA sy'n ceisio helpu pobl sy'n gweithio â phlant i siarad â nhw pan fydd ganddynt bryderon am gamdrin plant yn rhywiol. Mae'r adnodd yn ymdrin â pham ei bod yn anodd i blant sy'n cael eu camdrin yn rhywiol ddweud eu bod yn cael eu camdrin, y camau a'r cwestiynau y gallwch eu gofyn a allai annog plant i ddweud wrthych am eu camdriniaeth, a chyngor ar gyfathrebu â phlant mewn gwahanol gyd-destunau. Gall sgyrsiau cychwynnol â phlentyn am gam-drin rhywiol deimlo fel her. Mae angen i chi wneud i'r plentyn deimlo'n gartrefol a dangos eich bod yn haeddu ei ymddiriedaeth, ac ar yr un pryd gofyn cwestiynau priodol, talu sylw i'w ymddygiad a chadw cofnod manwl. Yn yr adnodd hwn, rydym yn awgrymu cyfres o gamau i'ch helpu chi paratoi i drafod gyda'r plentyn. Yn gyntaf, mae angen i chi ystyried pwy fydd yn y sefyllfa orau i siarad â'r plentyn. Os oes gennych chi bryderon am blentyn, mae'n debyg mai chi yw'r person sydd yn y sefyllfa orau i siarad â nhw. Mae'n well bob amser paratoi cyn gael sgwrs â phlentyn. Pa bryd bynnag fydd yn digwydd, gwnewch yn siŵr bod y sgwrs yn cael ei chynnal mewn amgylchiadau mor breifat â phosib. Meddyliwch am y cyfathrebu sy'n digwydd drwy iaith eich corff. Mae angen i chi sicrhau bod eich corff yn cyfleu'r un negeseuon â'ch geiriau. Os ydych chi wedi trefnu'r sgwrs o ganlyniad i bryderon am ymddygiad plentyn, gall fod yn ddefnyddiol i ddefnyddio ciwiau fel ymddygiad y plentyn neu ffeithiau diamheuol fel man cychwyn, er enghraifft, Rwyf wedi sylwi eich bod wedi bod yn dawel iawn yn y dosbarth yn ddiweddar. Bydd angen i chi ddangos eich bod yn gwrando a bydd angen i chi rhoi amser i'r plentyn. Gallwch ddefnyddio ymadroddion fel Rydw i yma i'ch helpu. Neu gallwch gynnig amseroedd gwahanol a fydd yn eu galluogi i siarad pan fydd hynny'n gyfforddus iddynt. Fel, Rwyf am ddod i'ch gweld eto'r wythnos nesaf a gallwn siarad ychydig mwy am hyn os hoffech. Gwyddwm drwy lawer o astudiaethau amrywiaeth o resymau fod plant yn poeni na fydd neb yn eu credu os byddant yn dweud eu bod wedi cael eu camdrin yn rhywiol. Anaml y mae plant yn dweud celwydd am gael eu cam-drin yn rhywiol. Dylech fabwysiadu ystum yn iaith eich corff sy'n dangos eich bod yn eu credu ac yn derbyn yr hyn sydd gan y plentyn i'w ddweud os ydynt yn rhannu â chi eu bod yn cael neu wedi cael eu cam-drin yn rhywiol. Yn ystod eich sgwrs gyda'r plentyn, eich prif bryder yw sicrhau eu diogelwch a'u lles. Gofynnwch ddigon o gwestiynau i weld a yw'r plentyn yn ddiogel ar hyn o bryd, yna symudwch yn ofalus at ddiwedd y sgwrs. Gall fod yno'n anodd lliwio drwy'r ffin denau rhwng parchu gyfrinachedd y plentyn a chyflawni eich cyfrifoldeb diogelu. Bydd angen i chi barhau i fod yn agored, gonest a thryloyw ynglŷn â'r camau y bydd angen i chi eu cymryd, gan gydnabod pryderon y plentyn a dod o hyd i ffyrdd o roi sylw iddynt. Gall fod yn anodd dod â sgwrs i ben, yn enwedig pan fydd plentyn yn siarad am gam-drin rhywiol. Mae'n bwysig ei gorffen mewn ffordd sy'n dangos iddynt y gallant ddod yn ôl atoch. Yn ddibynnol ar eich rôl benodol, efallai bod corff proffesiynol sy'n rhoi arweiniad penodol ar sut i ddylid cadw cofnodion ysgrifenedig o'r sgwrs. Mae'n bwysig eich bod yn cofnodi'n glir unrhyw bryderon sydd gennych a hynny mor fanwl â phosib, gan ddefnyddio'r geiriau'r plentyn ei hun a chan gynnwys unrhyw beth rydych wedi sylwi ar y plentyn yn ei wneud neu'n ei ddweud. Peidiwch â chyfyngu hyn i'r sgwrs rydych newydd ei chael, ond creuwch ddarlun o'r cyd-destun sy'n sail i'ch pryderon. Yn ogystal â chyfathrebu â'r plentyn, rydych hefyd yn debygol o fod mewn cysylltiad â'i rhieni neu ofalwyr. Dylech fod yn ymwybodol o'r posibilrwydd y gallai un neu ddau o'r rhieni fod yn rhan o gam-drin y plentyn, ond byddwch yn ofalus i beidio â chymryd yn ganiataol bod y rhieni rhan neu'r cymeradwyo'r cam-drin. Ambell beth arall sy'n werth ei nodi. Mae cymsyniad bod angen i blentyn ddweud wrth weithwyr proffesiynol ar lafar os ydynt yn cael eu cam-drin yn rhywiol cyn y gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch. Mae llawer o bethau y gallwn ac y dylem eu gwneud i ddiogelu a helpu plant, hyd yn oed os nad oes gennym ddatgeliad llafar. Wedi'r cyfan, Mae rhai plant nad fyddant oherwydd oed neu anabledd byth yn gallu cyfleu profiadau'n eiriol. Mae angen diogelu'r plant hyn hefyd. Mae'n bwysig ein bod yn gweithredu i helpu a diogelu plentyn drwy leihau ffactorau risg a chynyddu ffactorau amddiffynnol i'r plentyn, rhiant nad yw'n cam-drin, a'i teulu ehangach. Byddwn yn trafod hyn yn ein fideos nesaf. Yn achos cam-drin rhywiol, rydym i gyd yn credu mai rhywun arall yw'r arbenigwr, ac na allwn ni ac na ddylam ni fod yn ymchwilio i bryderon. A dweud y gwir, fel pobl sy'n eisioes yn gweithio â phlant, mae gennym yr holl sgiliau sydd eu hangen arnom i gael sgyrsiau sensitif ac sydd weithiau'n anodd â phlant a'u teuluoedd. Gall cam-drin plant yn rhywiol deimlo'n anodd ac yn gymhleth. Ond mae gennych y sgiliau i wneud hyn a thrwy gyd-weithio gallwn fynd i'r afael â'r broblem. Rydym yn eich annog yn awr i gael golwg ar ein hadnodd